X'kienet ir-reazzjoni tal-kavallieri wara l-ħruġ tal-ktib? Għax kienu jafu li De Soldanis kien qed jaħdem fuq ktib fuq ir-rewwixta tal-irsira. Kellek
kellek reazzjoni qawwija ħafna fil-fatt. L-Ordni kellu kontroll ikbar fejn jidħol il-pubblikazzjonijiet. Kif għad diġà, Stamperija Malta ma kellhekx, biss l-Ordni anke lill-membri tiegħu stess kien jorbothom b'kundizzjonijiet stretti ħafna meta dawna jiktbu xi ħaġa dwar l-istituzzjoni tagħhom, dwar l-Ordni ta' San Ġwann. Mela, meta inti għandek sitwazzjoni bħal din, illi dana mhuwiex membru tal-Ordni, imma huwa sudditu tal-Ordni, għax huwa Malti, għax il-ktieb inkiteb minn De Soldanis. De Soldanis stess ammetta illi l-ktieb kitbu hu. De Soldanis jiċħad illi dak il-kapitlu kiteb hu. Jiġifieri illi hu kien l-awtur tal-ktieb De Soldanis stess dina jgħidha. Kif jasal il-ktieb Malta, stampat Napli, waslu l-kopji Malta, qed jaraw l-ewwel kapitlu u allura għandek furur. Għandek il-Gran Mastru illi jitlob immedjatament li re ta' Napli li jiġu sekwestrati il-kopji tal-ktieb li kienet hemm Napli, s'hemmhekk l-iktar li jista' jasal Pinto, mar-Re ta' Napli, illa għaliex dak huwa sovran ieħor, mhux talli sovran ieħor, talli, strictly speaking, huwa sovran fuq il-Gran Mastru Pinto, illa għaliex Malta kienet tappartjeni lir-Renju ta' Napli. Fil-każ ta' Malta, storja oħra, fil-każ ta' Malta, Pinto huwa l-mexxej assolut, huwa s-sultan. ta' Malta, tal-Maltin, u allura il-kopji li kellek Malta dawka kellhom jinġabru, kellhom ikunu sekwestrati. Naturalment De Soldani sab ruħu f'din il-kobba serjissima il għaliex hawnhekk qed titkellem dwar attakk fuq l-ordni, attakk politiku eh, fuq it-tmexxija tal-ordni, fuq il-leġittimità tal-preżenza anki tal-ordni f'Malta. De Soldanis ċaħad illi huwa kien l-awtur wara dak il-kapitlu. L-ordni ma kienx konvint, Pinto b'mod partikolari ma kienx ma kienx konvint xejn, insibu f'waħda mill-ittri ta' rabja. Illi Pinto kiteb illi dana jgħid dawna il-Maltin, klikka ta' Maltin illi qed ituna dan l-inkwiet u li azzardaw jgħidu u jippubblikaw dak li jippubblikaw illa li huma koperti bl-eżenzjoni tal-klerikatura, huma koperti voldieri mill-fatt li huma nies ekkleżjastiċi bħalma kien fil-każ ta' De Soldanis u kien hemm oħrajn ukoll. Kien dak li salvah lil De Soldanis minn konsegwenzi ħafna iktar serji. L-istorja żviluppat billi Pinto ħal kas Ruma quddiem il-Papa, Ruma batu għal De Soldanis U De Soldanis għamel xhur twal eżiljat minn Malta. Jiġifieri De Soldanis għamel xhur twal jgħix Ruma minħabba dil-kwistjoni. Il-biċċa xogħol tal-awtur min kien min ma kienx, Michele Acciardo huwa persuna storika. Michele Acciardo huwa persuna li eżista. Sewwa. De Soldanis Żgur illi b'xi mod kien imdaħħal fil-ktieb, de Sol dan istess jgħid illi huwa l-awtur tal-ktieb. Kemm huwa kredibbli de Soldanis illi ma kitibx dik il-biċċa hija daqsxejn dibattibbli. U ż-żewġ kopji Eħe, fil-fatt biex inkomplu nżidu ehm, il-misteru ta' dan il-ktieb, jiena għad, ġifieri l-kopji kellhom jinġabru ta' dan il-ktieb. Ehm, nafu żgur b'żewġ edizzjonijiet differenti illi ħarġu qrib xulxin. Ehm, it-tnejn stampati f'Napli 1751, Iż-żewġ edizzjonijiet prattikament huma identiċi, jiġifieri ġew imqabbla, l-unika differenza li hemm illi f'wieħed minnhom, fuq il fuq il-qoxra tal-ktieb, għandek l-isem sħiħ Da Michele Acciard. U anke l-introduzzjoni ġġib l-isem Michele Acciard. Fl-edizzjoni l-oħra, Ukoll Napli 1750, hemm biss l-inizjali, MA, kemm fuq il fuq il-qoxra kif ukoll fl-introduzzjoni. Jiġifieri din fatt oħra li tkompli ehm, tħawwad eh, dan il-misteru hemm ħafna dokumentazzjoni, jiġifieri hemm wieħed x'jaħdem fuq dal-każ. Huwa każ importanti kif qed ngħid għaliex huwa wieħed mill-ftit każi fejn għandek attakk minn naħa Maltija fuq l-ordni, fuq il-preżenza u fuq il-mod ta' tmexxija tal-ordni f'Malta. Kienu nies bħal De Soldanis, kienu nies bħal Vittorio Grixti, illi kienu Maltin eh, fis-seklu 18 meta kellek l-ordni qed imexxi bl-iktar mod assolut, m'aħniex ngħidu li l-Ordni m'għamilx ġid, Alla ħares ma kienx l-Ordni għal Malta. Imma għandek vuċi kritika. Imma kellek sitwazzjoni fejn il-Malti ma kellu l-ebda tarka, jiġifieri kellek tmexxija mill-iktar mod assolutista E, tal-anzjan reġim tas-seklu tmintax illi forsi ftit pajjiżi oħra kellek. Kellek dawn il-ftit Maltin illi anke minħabba l-fatt illi veru kif jgħid Pinto kienu koperti bil-klerikatura u allura kienu eżenti għax il-Knisja u l-membri tagħha kienu eżenti speċjalment meta inti għandek l-Ordni ta' San Ġwann illi huwa ordni Kattoliku eh, taħt il-ġurisdizzjoni finali tal-Papa. Allura dawn in-nies kellhom ċerta protezzjoni. Li ma kinux għal dawn in-nies, kieku l-vuċi tal-Maltin kienet assolutament ma tista' tasal bl-ebda mod. Jiġifieri hawnhekk għandna il-De Soldanis li ta kontribut tremend fejn jidħol il-Malti. Għandna l-De Soldanis fejn ta kontribut tremend fit-twaqqif tal-Bibljoteka Nazzjonali tagħna, Għandna l-De Soldanis illi ta kontribut importantissimu, kruċjali, fi żmienu, fejn jidħol l-element ta' patrijottiżmu, fejn jidħol l-element illi isma' l-Malti għandu leħen, il-Malti għandu jkollu dritt, idea, għax anke din jidħol fiha fil-kapitlu, eh, isma', il-Maltin, issa apparti li ħaduha l-Kavallieri fl-1530, apparti d-devalwazzjoni, apparti da kollu, De Soldanis qed jgħidlek, isma', Għandna jkollna sistema ta' gvern fejn il-Maltin b'xi mod jingħataw leħen. Dan qed nitkellmu 1751, mhux ta' b'xejn illi Pinto ħa dik ir-reazzjoni li kellu fil-fatt.